Ajipigeni makofi, pamneuru, pamneuru, pamneuru, pamneuru. Nitie, nitie ng'ama ok pamne timadhe, ok pamne tim. All right, turn to your neighbor, uh, mija bati high five, mija bati high five. Koneni wamor kanyakla. Koni ni wamor ang'owa? Wamor kanyakla nikech en ona gi show. Now, kawo thuoloni makende mar rwako uduto kendo amor mar chopo ukae. No kang'e ni udhi biro kama eri. Jipigeni makofi one more time. And of course, mane en Valentine edition. want us to introduce our first comedian on the show. Are you ready, ladies and gentlemen? Are you all ready?
DJ, DJ, DJ. Uh, Jokini na muntie. Untie. Ero kama na enyanyi kwa magaji wangu kumbe nde yudo kinde mondi molo ka india nyasi ni endi mara onage show FM mabende makoro ndamuno endi s.k katakira tusimi uh, Kenya. E kaendi mama kore kendo yudore kaendi e boma maduong' e boma maduong' mar Upper Hill e kendo bende uh, yudore kanyo ni Hilton Hotel. E kate mapiyo piyo inya adhi nyaka e sudu mara mar ariyo kama yudore kanyo endi gi jagono endi man gi e, lony marariyo e weche goki mag fwambo kod keyo Odiwo Jaobwanda e suduno kanyo inyalo winja kamoro amora ma intie. E, awinji machiegni nyakwaromo ka jwang' e winjo weche manyien en saa adek. Jal moro pod yudo thieth e kaunti ma Homa Bay e osiptal mar Rufaa maduong' ma kaunti no ero bang' yudo hinyruok mopogore opogore. Jafwambo marwa Ajwang' Junior owuotho e osiptal no. Okebeno endi ma hike ni adiere sani yudo rem malich matamre gi nono bang' bende eh, goye gono kendo nyangetane to oko gi jago moro ma bende noyudore kanyo endi eka to njuke e tok chik. kendo bende jago ni endi higano ibiro dhi chwale nyim doho bang' bende toyo njuku ng'ato eh, e tok chik kacha chande.
To kwawere gi mago nyikwa Ramgajwa ng'e ni jogo ma bende ringo ng'wech pitipiti e kaunti ma Homa Bay koro kwayo Piny owacho mondo okony gigo buk mag tich. Ajwang' Junior kowuok e kaunti ma Homa Bay gi mathoth. Riwruogno endi mong'ere kaka Night Runners Association sani endi osundo piny owacho mondo ochwal ne kanyo endi oboke go eki masidho kata yango tijgi no endi mar ringo ng'we otieno. Oganda gi eki sani endi ywago rewo malich matamre gi nono owira bina jopiny oketo gi girunge gotieno ma ok ginindi. E, kata kamano endi gisingo chope dono endi mamalo kata doho mar ywagruok kata kiero to appeal mondo gichwal ywak ma kamano. Erokamano jafwambo marwa Joan Junior. Kwa weri gi mano en nie kaunti ma Homa Bay kucho. Koro to ikwayo Mikayi Gladys Wanga mondo okwere jomoko mosebedo gi tim mar losruok e nam. Ajwang'
kane oloso e laro mar apisi mare e mikayi noendi mar tend piny owacho ma Homa Bay moluor Gladys Wanga Omedo kwayo oganda go eki modak e tend piny owacho ma Homa Bay masani endi puko minyaga e nam kata bende losruok e nam. Kendo bende jolony wacho ni wach ma kama endi osemiyo rech tho mokalo. Kendo jopidh rech sani endi kwano lal kuom omenda go eki mabalang' ma bende giseyudo kanyo endi deno endi mar tho mar rech. Med mana keti kaendi nyakwara Mukajwang', we wadhi anena e kaunti ma Siaya kama ringre mosenindo ngire George Magoha koro to irito mondo kiny kane kar yuyone makende. Ajwang' Junior notimo limbe e par Magoha mantiere game e kaunti ma Siaya kucho. Ajwang' iwinja? Awinji makare achiel kachiel kanyo endi kowuok e game e Siaya kama bende oganda makwar machalo mire Osemolo kaendi emotelo ne iko mar ngire George Magoha mane owito ngimane tarik 24 e dweni endi mokalo. Kendo bende jopiny sani endi oseturo osetero ng'ur margi e duma madung' malo kaendi mondo gikwa jogo eki man gi lony e baro bwongo. Gigolo bwongo ngire George Magoha e, kae to bende gichwal ne jalup ker. Kane giyango wacho ma kamaendi, ne gitemo wacho ni mano endi en timno kata bende e, twak e, rang'inyno endi mar obwongo midhi ik kendo biro lal nono.
To nyakoromo ka jong koro wanyanena kaka paw tuke chalo kama jogo ma bende rofuoge koro to kiny oywor e piem mar muodo nyoyo kata ondelo e kaunti ma Siaya. Ajwang' Junior gi mathoth. Kowuok e lap tukeno endi mar chula ma Mfang'ano e, fuogego eki mane nie piem muodo ndelo sani endi ywago rewo malich mokalo wira bende kama gikete dhogi e, tamre ne gichwalo ng'ur ne jagono endi matayo weche tuke tend piny owacho endi ma Homa Bay e, kama giwacho ni koro niendi to romo chwalne gi wechego eki mag e, kanyo endi madho alot ruda kata bende bang'o makati e kinde gigo eki manyalo miyogi e, kanyo thuolo mar piem mag chiemo. E, Nyikwa Ramogi mage makelowa e giko winjo weche manyien kane okelni kod an Ajwang' Junior.
Piga makofi. Na kama kawaida achopo gang'owa goodies, si ndio? Achopo gang'owa gi goodies. And of course kawuono These are goodies courtesy of the best dental clinic in Kenya right now. We are talking about the one and only Dr. Shem Rakewa Dental Clinic. Now, before we go to that,

lakini ilombo kitamu dong maruto kawuono I know we want to wish them all the best now in your, on your first date ere ng'ama nokwongo miyo wadgi smile

Rwakne ane kaka ne rwake box cha. Eh, rwakne arwa. Ah, ok en pampas. Aha. Eh, rwakne, rwakne. Koso en wig odhi dhi gi sweta. Tema tema. Wig dhi wuok. Lakini hii itakutosha, si ndio? Itakutosha.

Only Odiwo.
Negibino sini bwana irwakore maber bwana. Erokamano. To ma ok ataya mar misumba bwana. Irwakori maber kama to dhake miongego do in complete. Oyude koso ok oyude? Oyude koso ok oyude? Ere dhako moyie be dhi koda? Koro goyo ude to ok udwara. Dok nyiso gimomiyo an single.
Lakini gima ng'eyo eh.
en ni osiepe mang'eny to koro idhi wito nikech misumba dilo tek ing'e ni nyaliki gi sut tiduogo ichieno nyithi wilis gi gine gi kandho wapi makofi odio ing'e ni misumba odwaro mana gik moko ariyo kodwa gik mang'eny Koseyudo pesa mar madeno gi chafu e kibanda to gi data, donge landlord onyalo pondone? Eh, lakini jodala wakare nyawachoga pile ni pesa ber to uona riambo. Pesa ber. Donge uneno kata ya uneno tho kata kaka magoto kipo ka in gi pesa dhako miele liendi omor kech milion moko praveriyo rite Milion moko prabiro timo ang'owa? Ogoye gad. Yawa kare jochane ma mondo giywak. Dhako ywak ma dhako ywak ma kare gima timorega en ni oparore kata kuma obiro yudo siling apar ong'iew go avokado omed go lago sukuma. Jochane ma mondo giywak. Hmm? Ing'e ni gima timore go iwe kisayo kori kiga pesa kinyiko magoa. Wawuonde ni bath dala magoa kanyo bende yike ng'at moro ma onge gimoro. Ing'e kaka pastors wuondo wa gitemo convince wa ni kata kitho e piny ka kionge gimoro to polo kucho nitiere gimoro. Ibo neno ka ng'ato ng'iewo gorofa mar ng'ato ma worth 50 million to timo ni to wacho ni piny ok dalawa dalawa nie polo kik ng'ato wuondi piny ka midake maber in isewinjo ka muma wacho pisa gi baga isewinjo kama muma wuoyo pisa gi baga isewinjo ka muma wacho ni polo kucha obiro chamo arabian sawarma Onge. Gin wang'eyo polo kucho kono ni nwacham olembe, idwa muodo mapera nyaka karang'o? Idwa muodo mapera nyaka ka nyaka karang'o? Lakini wadwa Valentine. Aneno ka nyiri ni ka to unis ni star moro ni baby daddy. Nitiere ng'ama onego bed ni iluongo ni baby daddy gi gimoro no. Koro akoni Gima timore ka ng'a monyuologo nyathi onge payslip ma kodhi e bank togolo 50,000 bwana, mano ng'a mono miech, mano ok baby daddy. Nitiere pogruok e kind baby daddy gi ng'ama notimo ang'owa, ng'ama nomiech. Ka ng'ama onyuologo nyathi romo kodi e bwo flyover to ting'oni diaper, bwana, mano ng'ama nomiech. Mano ok baby daddy. Kasto bwo flyover kanyo bende uchamo umudo mana bando. Bwana mano ok baby daddy bwana. To jo asla bende bande gi ya mshwari. Bwana mano ng'ama nomiyi ich bwana we wano bwana. Mano ok baby da, mano ok baby daddy. Koro gima timre nitiere ga pogruok. Wakonu jodalawa. Pod wanwanwa ni pesa ber. Ing'e ni ng'ato kaka uh, wakili Willis gik mang'eny chando wiye. Ing'e ni gipenjore gimomiyo jochan nyuolo nyithindo mang'eny. Be usepenjoru kamano? Gima timore sani mago nigi nyathi adi? Wiye ne chandre ki odhi e education osain ku wapinge nyithindo kokalo gik moko chapo wiye donge bwana jachan nigi investment adi en mana dhako kende apenji ok inyal ginene ng'ama onge pesa dhako investment mari emomiyo nyithindo inyuolo ma inyuolo ma ma nyaka mogik inyalo wichori iluongo ni tosa inyuolo nyithindo mang'eny marach Donge. Kas ing'e ni jachan bende ing'e ni ng'ato kaka Willis en gi mwandu ne moro Mombasa jo county government dwa goyo gi tinga mo mobedo nature kaka ipado gi nature. Mano nyaka chand chunye. Ng'ato kaka Dr. Shem samoro yath pok odonjo e clinic moyawo gine ne kalang'ata kani. Chunye nyaka chandre. Koro an an odiwo manindo gi ne total net worth ne under one roof. Winjo? Kabuok Kama uko stimana ni maana mji stove, macha ufa na macha bisen adhi mbele gi nindo kata igo jakuo dongo ok ochuna. An gi moro mang'o, an gi moro achande wani ruoth. Donge. Koro eh, mani mani pogruok e kind ng'ama nigi pesa gi ng'ama onge go. Ng'ama nigi pesa paro paro mang'eny. Donge. Koro. hey, Valentine's edition. Wakonie gimoro. Nyithindo biro ka. Wamose jogi ha. Bwana anyalo tho mok amosi. Apenji Len, in be kaka ijaber ne ng'ato wichora wicha rucho namba ni adieri ma Nyasaye. Koro ing'e gimomiyo amoso Lin? Lin ing'e Lin en nyako ma serious kata diet ne ber. Lin kata kodhi ga budho gik mochamo ber. Emomiyo anyiso ji ni cham gik mitimo ang'owa mimiyogo kaka kawuono wan in pak inyalo metho inyalo chamo gweno donge. Bisechamo gimoro ma juma achiel imuori bwana ipenjori ni to ang'a timre ang'a timre nachamo ang'o atuo aa ok ituo Samoro iti uri chamo pizza ma ineno ka in gigi ni prariyo, dong' njofni diwo ni keto ne gisumu. Inyalo chamo gimo king'iyo go ma imori ma imori ma eh jodala wa. Asanteni sana Nairobi. Cha cha cha. Karibu sana wakili. songe hivi. Alright, wapi makofi ya wakili tafadhali? Wakili inyuĩ nĩ in ng'ama thuon luo kendo wamor mar bedo kodi odhiambo ma kawuono wakwayo mondo ikwong imos jopiny kapok wadhi mbele oyawore uru
joleje mamoso noyawore kija elejo to moso noyawore to kija anglican to oimre aneno ka joleje mang'eny godo ka an ajalejo amor ahinya kuom rwaka kendo bet gi ogandawa mondo wanyieri. Ing'e ni samoro ji ok romga mondo onyieri. Nyiero ni ben therapy. Inya bet ni stress ma Nairobi ka negi to kumidhiye onge, kumitim onge. To nyiero gi kisungu, jok ma kisungu be tek understand. Mondo ichake kisungu bi translate e dhogu. Eki loke bi winj jok gima ne en. Iwinjo kaka koro stress be pod medra medra. Lakini kibiro kuma Simi oluongonwa artist mang'eny kama e ti- ifeel kaka rachunyi gonyra gonya mayot. Wiya wil kata en wakili. Sani koro an mana onagi. Abudho mana go gandawa. Kamano. Asante sana. Wapi makofi ya wakili tafadhali? Wakili uh, chien kacha ne waneno Uh, check igonwa kwaya moro nigonwa kwaya moro e mbele kome kacha chande e, ing'e ni mondo mi jogi ng'e ni en in teme ane matin time atema ane matin mondo mi jogi ng'e ni jogi nya wacho niya oo macha ne okwa kili oo macha owadgi aha Koro awa- awache kendo Eh, anwoye eh. ni pikipiki ponki Paka mielo ni. No, twende pamoja. Let's do it together. Ngamonge were.
Eh, ngamonge were. Ngamonge were. Ara ngamonge were. Eh eh. Ere ere jawer. Ngamonge were piki piki ponki. Piki.
Piki piki ponki. Paka mielo disco.
Wakili ang'o momiyo gik mane uwacho muwero kata noluong ni oteya?
an an an an juogi juogi mag luo an gima nyisou ni juogi mag luo noidha iluongo ni adede dani adede dani adede mane jabilo oidha bonyisa ni wilis gimoro ni chien kacha Gimoro timre kacha, wuone jogi e yo ma jopiny dhi neno. No, Kapo ni gikwalo gi Raila ni, to japiny ema bro amua ka ne en adier kata miriambo. Nawacho gi jogi kate. To jopiny bende no neno gima ne dhi mbele. Emomiyo sani kata kineno ka piny dhi, jopiny boyie gi wachno adier. Ke jopiny ema, ing'e ni bura kiyalo bura kinokil. Nitie ji ariyo miwuoyogo. Iwuoyo gi jaji, tiwuoyo gi ng'ama japiny. Nikech kura mane iyalo en koch japiny, ok en koch jaji. Koro kitimo kes e yo ma japiny oneno, to en bong'ado bura ni kucha to ok ang'eyo ng'ama noyombo kurani. Kata ng'ama noyombo kurani nokwale. Jopiny mang'eny nowacho ni kurani nokwal mar Raila. Mano e gima nawacho. Koro ok en oteya. To En obvious, ji seneno ka sani piny chal. Be piny ni kare adier kata kung'iye? Piny pod yom yom. Wow, thank you so much. Wapi makofi ya wakili? Tupige makofi. All right, thank you so much wakili. And of course we appreciate for thank taking you, your time you uh, for your busy schedule. Gondi Bibed Kodwa.

Eh, Omari. Itona gisho.
Eh, itona gisho.
Koro nitie gima okela ka. Uh -huh. Omari ya wacho ni eh, pok otiekre kodu. Ah? Uh -huh.
Obiro sawa. Ero. But nitiere gimoro madwa ni akwer jogi in fact kamera oningo mak gini. Eh. Giwe wacho ni eti joluo kia Kiswahili. Oh, wakia Kiswahili.
No, mano gima okoni ngo bed kanyo. Ah, okay. Nikech Kiswahili kaka na koni no bedo derived from Luo. Ah. Kata king'iyo king'iyo ngeli. Hey. Eh. Ngeli ya awa. A katika hali ya udogo na wa katika hali ya uh, ukubwa kwa si wingi. Hero.
Anakuja wanakuja donge. Wanakuja. Tudong mane ma eh, edho Luo. Abiro goyi, wabiro goyi. Ngeli ya awa. Awa. A kana ah.
chiel waka wang'eny. Dogi yuda. Eh, mani ngi Kiswahili. An kodi. Aya. Bodhuro. godoro. Ah, no.
Wakili ya kia watu story no. Wakili, oh. wagi watu ni josiaya. Josiaya kia ginene. Josiaya kia no. Ah, ah, ah, we, we, we tu wagi wakili. Anna watu ni jo mabei poru luongo, poru luongo donat ni, ni gode barore.

Ni giluongo nade? Ni godhro. Emomiyo ok uh, ok awacho marach tim Ramogi. Thank you so much. Eh. Iyudo ka jo eh, jo jo Siaya mondo min ketni soma bari. Eh. en ga gik matek nikech moro biro chako ni gonyo to gionyo mbula yo mbula gi gonyo gima gitang'o yawa

Oyo, to jo ginene nitie joma ketho ga joluo Eh. Gin- gin ga jokanya gi gin ga jogenya joma chako ga ni onyu donge momiyo ok ginya wero national anthem gima chako mbula e mungu nguvu wago kanye en ng'eni kochachni kapod udwa wero national anthem tiwenyo ni ng'ani be dwa wero national anthem adier nikech ing'eni ka ng'ato dongo ni emo emo iwinjo ni eh, mano to national anthem dho notame kwanyo to eh, mbula ken radwal be mbula mbula eh mbula ai to mbula ni bedhiyo eh, national anthem en ang'o eh, wapi makofi ya Josia ndani ya nyumba
wan gi josiaya wasewacho jokanyegi wasewacho Homabay, Homabay. Eh, ng'ama pok waluongo en Migori.
Jo Migori ni kanye? Migori nitie.
Mani ingeni ingeni Migori en county mar mit kabisa. Eh? Mi, Migori eh. County mar mit kabisa. Mi Onge pure tiang. Ayudo ka nyathi Migori eh. ng'ato ji somo Eh. To en ene simba. Oburo tiang'.
Ah, unye monyamo tiang'. Mawinjo Migori. Ja Migori. Eh. eh. Awinji. Iyudo ko gweno olorore, olorore e simba. Eh. Kendo sweten gi kore nono. Apu weri koda.
Ah? Kiduong'o ni. Iduong'o. Eh.
Iyudo kaka bwana wuoyi owuok oya tich bwana. Koro gima ne otime ma koro duogo dhi eri. Ing'eni kiwinjo kes no tipa ni kes moko ni e nyathi no timo tim marach mana nyathi jaklas adek da tim tim no. Jaklas adek. Ni nyamo nyamo tiang'.
Ogi otiang' otiang' otiang' oa. Tiang' to. But ko wewe nono maonge tiang' no. Owuok marach mi ya nyathi ok nyatimo tim no. Otimo. Timo chako saa aboro tieko saa apar gachiel. Haya kodi. Haya, mago jo Migori. Mago jo Migori. Wapi makofi ya Migori ndani ya nyumba? Hawasemi wana jo Migori.
Kisumu. Kisumu wachaka chaka gahero ka. Haya, wabiro.
Ingeni ingeni jahero en onge gimochune. Nikech sama koth chwe ting'eno yoro pi koya e sitting room sama odhi e bedroom. to onindo ma piny ru koro in idwa chune gang'o jahero piny ok chuno ni nyakano ni kaw nyakano eh. piny ok ochune pi nosebedo koyoro ni ng'eno dhi e bedroom oya e sitting room ang'o motimre gotieno dong' pi obiro ma kano opong' koro nyakano dong' kacha cha opong' dong' ng'e kaka pi jatimre cha eh. sirikal isaidia jomedia jomedia jomedia jomedia habari yako mpenzi msikilizaji

but eh, na mko na majina ya wazee uncle papa anyway it's okay so there is a friend of mine who traveled all the way from Norway to come and celebrate her birthday on this show Let- wapi shangwe na vigelegele zake Lavenda Nyar Jerat. Orwake maka Yesu obiro sani to manyo mana wakili.
Tumekuja suti na kitenge, furaha yetu tusipoteze.

Mwenzenu msijali, kucheza ni lazima. Happy birthday nti moro wacho kama kata yamo kudho kata boche imo polo makata ng'wengo dido kata kothora mobechwe

Cha, cha, cha, cha. Tafadhali, in the meantime, ladies and gentlemen, I wakili ping pong ping pong ako wapi? Bebu

kama wakili goye pipi pipi piny papo pipi pipa ambano wawacho kisunga dek nyathi ma nyako nyaka ibede kisunga dek moko minyalo wacho mondo ng'ato eri kik iwuon eri gi suchi nyaka iwache bill moko mawachara waiter please come

It is how much? 10,000. So, let, okay, just go. Take you. Mondo kick fweny. just go. Go kill, babe, wakili. And 10,000. Chul mondo wadhi. Koso kawuono ok wadhi. Koso no kidwara. Ikel out mondo wabede kanyaka sa apar koso na koso in gi pachi moro.

rakashu husha sama narado gi osiepna maero kod chunya ka chuoro tho is the guy mokwongo sera to nang'iyo pesa onge tiende churi ja pikipiki isiri ja pikipiki jaodi ja makanga isiri ja makanga try ing'e ni you are nothing to try sungri iyudo wakili Ah, ng'ama nong'eyo ago erokamano ne osiepe kod wede mosabiro kowo jaoda jaoda nahero wuon jakin wadago maber Okilo yalowa dichiel ka walaro weche mag lo. To kane wasikwe noduogo odak. Sama nawuoyo gi jaoda tanyise ni babe please try it ununwe nyoma. Ng'eyo ringo notame. Omiyo wuon jako otho tho mong'eyo. Omiyo sama ne wuon jaoda openja ni ang'o miyo nyathina sandre to bedo ga isri gima okelo to chieng' nonege. Sama ne wuon jako okelona fruit atedo to kamiye to madho sup tambolo lo chako goye kodhi e osiptal tadhi anene apenjne beb what can we eat Ting'ise ni nathi. Nolit nikech naherora kod wuon Jaki. Wuon Jaki nahero. En ema noyanga. Jowadwa, ji yango ji. Jomoko yango ji ka gin gi nyithindo auchiel. An wuod Jaki oyanga kaonge nyathi. Sama napenje ni babe, what can we eat? To nyisa ni anything. Ting' neno, ting' neno. Ema nadhi akawe ot. To ka wuoyo to amoro funda. Kabeta piny babe, can you try this? He said, I can try. Kaka nakawo achiel makete dhoge e kaka nodhi. Opak Yesu. Nitie ng'ama iywago, nitie ng'ama be igo sherehe. Jafulo ok ywagre. to be notho kamano opak yesu ruoth haleluya be notho kamano chiri monjo kadongo adonga nowa yes yangon na in the meantime thank you so much Bye.
Are you also ready for Uncle Eddie? All the way from Migori. Put your hands together for Nyathi Nyakach Hitmaker, Uncle Eddie. Ah, karibu sana. Inade sana. Inade. Anjema. Angoma ni nene Nyathi Nyakach. Wan gi Nyanyakach moro ka iluongo ni Jidi. Nyinya Kachi. Oh, Nyinya Kachi in the house. Nyinya Kachi in the house. Makoro. Ang'o ma nineno kuomwa? Nyinya Kachi. Kite mora.
Kite mori.
Aha. Uncle Eddie and Ngawa. Maybe jogi ong'eyi. They just came across you on TikTok, on YouTube, and that's why we also invite you on the show so that ng'ama ok ong'eyo kata gima ginyalo ng'eyo about Uncle Eddie, they also know so that they can support in one way or the other. Okay, first of all, erokamano kuom invitation. Fans bende asanteni sana kuom biro. Nyinga iluonga ni Edwin Ochieng, an ja Migori. I love your song. Ajasona Katega. Kore music kati iluonga ni Anko Eddie. An ema chwako nyathi nyakach malich. Akapela, chwake ane akapela. Maonge, maonge. Wer luongi nande anie. Wer luongi nande ani mama. Nyathi nyakach iluonge banjo mama. Amiera na mama Bibi daki kete tugo toto hey.
Sama jathum ni owuok sana sana there were a lot of criticism ni ikopo dwond Prince Inda. En adier koso miriambo?
Okay. Ka Anko Eddie manitie. Koro an abuwuoyo about Anko Eddie. Yeah, koro penjo mipenja na onge gi dwoko ne. Ma en Anko Eddie. Uh -huh. Ma sauti mar Anko Edi. Uh -huh. Yes, koro dongo winjo ka en duonde, dongo winjo ka en duonde adier. Ower kendo, nwane gi nyathi nyakach kendo.
Hera nungi nande anie. Hera nungi nande anie mama.
Wow. Anko Edi. Yes sir.
Ija kanye baba.
Dong mano mare. Okay. Jadi wacho ni mano duonde. Wow. Otaka Jackson nitiere. Otaka ma duonde. O oh, approve. Bas. Eh. Uh -huh. Uh, otaka uh, uh, ya Nyasaye wuora. Ankodi.
Eh. Gine uh, ijakanye ne ng'ama samoro kong'eyo. Okay, Ankodi.
En ja Katega. Ka? Katega. Katega ni e Suna Migori. Aha. Migori yeah. County in the house. So Migori in the house. All right. Wow. So kanye kama intiere koso gi sani to in iwuotho kigocho across the country koso in based kanye sani? Ne ng'ama okay. samoro nyalo dwari. Base mara pod yudore Migori town. Kibiro Migori Town nitiere hotel moro iluongo ni Gili. Kanye mabese. Ng'enyne boda kanyo unless kiyudo ka onge mana pango show oko. Yeah. Wow, so ne uh, promoters and everybody magombo mondo mi Uncle Eddie o perform in the events, maybe wedding, inaweza kuwa ni birthday, it can be any function, inyalo invite Uncle Eddie but he is based in Migori. Uncle Eddie, ingeni ka nigolo nyathi nyakach, tiyudo ka ka ng'ato odhi e youtube to yudo ka nyathi nyaka cha kende mantiere thumbe moko wayudo tich adi kata what's your plan in terms of uh, more songs albums
okay ne wapango kelo bombshell uh -huh. but kaluwore gachiel ariyo adek nok nyalre nwa release mana thum adi thum achiel achiel lakini nwatimogi severally yeah Kanyo chiluonga ka nakoni ni otimore maber nikech okorore gi time ma boyuda Nairobi. Aha. Gima ne kela Nairobi maduong' kane pok simi luonga ne en biro loso thumbe ma naweyo studio. Mm. Koro gik gik thumbe mabeyo nitiere e studio Yeah. and uh, mano e gima natimo chakre nyoro kawuono Yeah. to gi tarik aboro chieng' mana biro. Yeah.
Eh, koro ang'e ni by dwe mar adek ka a Waangusha gik mang'eny seriously mamit. Wow.
Jadi Marito, Uncle Eddie, wapi makofi yake? Thank you so much. Wow. And we wish you all the best for Monagi show. Chieng' ma wabiro biro Migori County. Donge Uncle Eddie ber kochako biro kendo? Koro wayude dala, si ndio? Of course, we'll be in Migori County in September.

Mkikuja saa mbili saa tatu tuende mpaka saa tisa saa kumi, si ndio? A night full of enjoyment and laughter each and every day, si ndio? Okay. Kako wachi nyinga joira logo wan watimo waloso recycled plastic post gi watiyo gi watiyo gi waste mag plastic loso fencing posts to waloso garden furnitures bende